Aquí ben se se mengues a Sarinèl per presentar bon un colòc, una discustida a prepaus a prepaus de del recuelh de novèlas, perque avèm constatat que en occitan son nombroses, son significatius, sovent de granda qualitat e donc er un escasença per far lo punt, lo punt al còp sus contenguts, sus las tematicas, sus los autors, tanben sus las tendéncias, novèlas, e puèi sul lectorat, lo lectorat e los problèmas ligats a l'edicion. Bon, alòu ieu vai lejar ben un pauc lo, la, la discutida, mai avèm agut una longa presentacion de, de recuèlhs de novèlas per una especialista, qu'es Evelina Faissa, que faguèt fa un desenas d'annadas aquò una tèsi. Una tèsa sus aquel nuvèl, donc, pense que n'avió a l'epòca mai d'un centenat d'estudiados, a continuat aprèp, e donc faguèt finalament un bilan, un bilan de çò que, çò que pòt èsser la nuvèla a Lorodà.
Vos vau parlar ara de, de la nuvèla, donc, de la, subretot del recuelh de nuvèlas en occitan. E al sègle xxi, eh? De fòrça causas sus las novèlas, mas bon, vau començar per de generalitats a nen. E pièi passarai al çò tipicament occitan e actual. Alòr, per ieu la novèla, bon, es un mot un pauc ambigu, me diriái qu'es un tèxt literari brèu, Que se dirió en englés short story, mas un tèxte narratiu, un tèxte de ficcion e un tèxte en pròsa. La novèla es un genre plan ancian dins la literatura europeenca, per exemple, ja al sègle XV i avió de novèlas coma las Cent novèlas novèlas, l'Heptameron de Margarita de Navarra, las novèlas. S'exemplar ò de Cervantes, 1613, e tanben en occitan. Alòr, lo lo tèrme de novèla, bon, es lo tèrme literar mai emplegat, literari mai emplegat. En occitan se ditz tanben nòvas, las nòvas al plural o de còps, Al singular. La novèla ja li va pla a l'occitan. Li va pla a l'occitan, pensi que avèm una familiaritat, es pas un genre menor pels occitans. D'autre part, avèm una familiaritat ambe las novèlas ispanicos o italianas, per exemple. E pei, evidentoment, pel public, es clar, dins lo public i a jo tanben d'autors de novèlas. E constaton totes que. Son pas de professionals, e qu'es mai aisit d'escriure un tèxte curt que non pas un roman, per exemple. E puèi, e puèi, bon, la, la, la question virer un tanben a l'entorn de la traduccion que de còs que i a pòt èster indispensable, hein, pedagogicament indispensable per, per que lo, lo public, los, los legèrs finalament, aprèn una lenga en legissent.
Sieu anima tu, coordina tu e trabalha per ieu 34 que pòrta las ediciu Erau. Jornada de Salinèla es quicòm de subrevèt que nos arribèt, qu'arribèt a la lenga nòstra, crèis? Mercé Maria Elena e Pau Martin de l'Aucèl Libre. L'ocasiu de se recontrar, coma pòrta lo nom, D'escambiar, de vendre quauques libres e baiquemai de los far conoisser a mon de passatge, als autres editors. D'escambi tanben sus de conferéncias, de causas que son totjorn plan causida, interessanta. Piòi de serada, pense ieu, coma lo nom lo pòrta, de rencontre, encontrar de monde. Nos coneissèm mai o menos uns los autres. Mès aquí avèm quauqu'un en fàcia, es pas un email, es pas un escambi per telefonet, e de veire un pauc ont anam, de pescar d'idèias, d'escambiar e d'anar plus luènh amassa es quicòm que, voilà, incontornable per faire país. Sò vengut a Salinèla e me fan sissorir nòstre cavaire. Per representar lo Credo. Credo qu'es aquò? Ben, lo Credo es un centre de recèrca e d'estudi sus la lenga d'o. Difusa lis edicions CPM que vos avèm presentar avui. Siam venguts avui a Salinèla per presentar, coma d'abitud, la màger part de totes lis editors provençaus, coma lo fasié là-bas dins son temps. Es a dire que avèm presentat, avèm portava non solament li libre de les Editions CPM, mai tanben li libre de l'Astral, de Provençau a l'Escòla, de Novèlo de Provença, de Provençau d'ara e tanben de l'Astral. Quand sien vengut lo prumèr còp, trobèr una ambiança fraternala, conviviala e mai vertadierament de gent que se prenon pas la tèsta e que presenton de libres d'òbra e que fan viure la lenga occitana. E aquò, aquò basta per m'agradar. E mai d'aquò, coma aquò m'agrada, ai demandar a Pau Martin de m'implicar un pauc mai dins la manifestacion, e Pau, aqueste an, se siam vist au mes de mai, me fise, me fise la, lo departament literari de la manifestacion. Lo racontar de l'an venent, pense que sarà encara mai implicat dins aquel de aquel biais. E, vertadièrament, es quicòm que nautres siam, alors per de qué lo Felibritge es representar? Ben, tot simplament, ne'n faguère la demanda au Rèire Capulier, aqueu qu'es lo Rèire Capulier ara, per çò que pense que i a 32 despartaments e que es normau d'èstre arrodèus, d'èstre aquí, Per nautre, siam en Occitània, e ma fista, bon, segur que una partida de Lenguedoc, du lengadó provençau, es tornar vers Provença, e avèm la mema lenga, ma lo meme parlar, ma aquò es pas grèu, perçò que i a de monde que son felibres, que parlon limousin, auvergnat, tot aquò, es pas un problèma. Adonc, i a ges de barrièra eme la lenga. Alòr d'aquí, penso que avèm d'èstre aquí, e que i siam bien, i siam bien, enfin, siam, aquí siam ben, e. E penso qu'es normau d'estar aquí, penso. Doi a Salinèl, un eveniment polit que servís a la promocion de la literatura en lenga nòstra. L'establiment public de cooperacion culturala Sirdoc Institut Occitan de Cultura a per mission la conservacion del patrimòni documentari e immaterial des Païses Occitans e de promaure tabèth La lecture publique en lengue nòstra. Apai, avèm una darnièra missiu qu'es la de promaure la creaciu actuèl e de sosténer los actors culturals, artistics, plasticià, cantairs e d'autres que fan viure la cultura nòstra, amb d'eveniments com Total Festum e que Salinèr es un eveniment de Total Festum. Vai dire de poesia de Miquèu Decor, Jean Marie Petit. I a de grièts, i a de grièts dins la tèpa de la nuèch, dins ieu i a tisièl, E dins la tèrra i a la vid que fernís contra ieu. Au bau mitan dau cèu una campana dind un maurcèu de fiòc tomba drech enterrin dos èstre dançant dins li rauca jauna de la luna.
Mon amour, mon amour. T'ai buscat dins l'immensitat dau monde e dins lis autri te devinava darrier lis estelos. E a un moment ai cresegut sentir ta vid, i a de belugues dins lo riu de l'aube e dins lo cèu i a ti mancau e dins ieu i a ta vid que boulèc e que crit, Sergi Bec.
Aube. Mon pont arranque lo solelh, tanco dins ma man dau trente jorn Com o farián d'un pont d'amor. Dau tap li sièuse en lo près dau sen sèg, laiguèrós enclavelado dins lo bedelèt dau puèble. Laiguèr s'enriquís e vagos de pipa